Ka aro taketake pū atu rā ko te mahara ki a rātou mā, kua nui atu rā ki te pō nui, ki te pō roa, roa, ki te pō uriuri, ki te pō tangotango. Otiano rā ki a tātou i te tai awatea, Mauri ora anō ki a tātou. Koia tēnei ko te kupu o te uru, arā te aro taketake atu ki ngā pūrongo i puta i te reo o te uru i tēnei wiki. Oti anō e kōpakitanga rā tēnei. Ā, tuatahi ake ka aro atu rā ki te tihi o Taranaki ki te maunga Tītōea. Kei raro i Ohiāia kei Ngāmotu, koia rā tērā ko te Kura Kaupapa Māori a Te Piʻipiʻinga Kākano mai Rangiātea. Ko ia rā tēnei ko te 30 tau o tēnei o ngā kura e whakamanawa, e whakanui, oti anō e mihi ake ana ki te kaupapa a Neinaka te pūrongo. Kutupu te kākano o Te Kura Kaupapa Māori o Te Piipi'i ngā kākano mai Rangiātea ki Taranaki. Kuanake ngā ua, ngā miro o te kākano tonu. Koi aku tau te kura nei ki te toru tekau tau te pa ake. E puta ki Rangiātea. Ko tētehi o ngā āhuatanga nui whakaaraara mō mātou o te kura nei, ko ngā ara tū onoono i a tātou. Arā, nō te rā tū, te ata o te rā apa, whakamānawa i a ia ā mātou kaumātua. Nā reira i tono i a rātou kia kotahi mai ki konei, ki te kura, kia rongo i ngā āhuatanga ki ā rātou mokopuna, ā, otirā anō kia kite hoki ngā tamariki i te hunga kaumātua e whakatairanga ana i te reo Māori. Hei tā te tumuaki o te kura, a Kake Tuffley, ka tere te rau māra ki te ōroko anga mai o te kura me ōna mano kaupapa, pēnei i te Kura Matatini, Me te korimako o Taranaki. Kotahi tau pea mātou e whakaaro ana ki tēnei momo, ā, i runga i te mōhio 92 ā, hui katoa atu mātou ki Pūniho, te wānanga tuatahi, ā, ka mutu ka peka atu ki Mission Street ki te kōpae tamariki ki a au te reo, ā, ka, ka tau mai ki konei ki Rangiātea, ā, ki te whare āhuru, ā, o Te Kura Matatini o Taranaki, te korimako o Taranaki. He wā e uri ai a Maaraaro ā, ki te unga pēnei i a Tākuta Uirangi Waikere Pūruma, otirā te kāhui taueke nā rātou te kura i waka ara ake. He mīharo rawa atu te rongo anō i te mauri o te hunga kāri konei. Ka whai whakaaro nui ki tō tātou karaua, i a Koro Huirangi, i tana whakarite, ā, i tana tapae i te ingoa ki runga ki tō tātou kura. Ā, oti noa i ngā āhuatanga ki a Matua Ruakere, a Matua Riro, ā, nā rātou mā tērā kāhui, a Pāpā Rauru, ā, nā rātou mā tērā kāhui whakarite i te mauri kia takahi i te mata o tēnei wāhanga o te whenua, Arā te whakarewa mai o te pātere Matoarua Kere e tia nei. Tino rangatiratanga. Nā reira ko mātou tērā, kawe i te mauri, huri noa i te maunga, tatū atu ki Pukeariki. Nō reira, he nui ngā momo rongo e rongo nei au. a tauira ka tahi, a, a mātua, a kaimahi, a oti noa atu mua ki, a, ko tāku noa iho he, a, whakatinana i ngā ōhākī, a, i hua mai i a rātou mā nā rātou tēnei kaupapa i whakatū kia anga kia tū mai he Kura Kaupapa Māori ki konei, ki Ngāmotu. Hei waka nui i te toru tekau tau i whakarite ngā tauira o te kura i ētehi mahi toi kia tū ki te pā tū rawa o te kura. Me kī he tuataitanga a te whakairi i ngā mahi toi. Kua roa ahau e taraiwa ana i tēnei huarahi matua me te kite i ngā āhuatanga o tēnā kura, o tēnā kura, Kāre e kite ngā āhuatanga o tōku ake kura. A kua 30 tau mātou i konei, kāre tonu te hunga i te mōhio kei konei mātou. Nā reira i toko ake te whakaaro i a mātou ngā kaimahi, otirō te whakawhirinaki atu ki ngā ringa toi i a Whaea Rose, a Pedersen, i a Haoro, Hon, hoki he mātua rāua tahi nō te kura nei kia Tū mai tētahi āhuatanga e kite mai ai te hapori. Kaua kia whakahīhī mai, engari kia kī, kei konei mātou mō te hunga kāre e mōhio, kei hea tō koutou nā kura, koinā te pātai ā-rāwaho ka kī i waenganui i Spotswood College me Spotswood Primary. Ināianei ka tae te kī, arā! ā, te taiepa tiketike, ā, te taiepa e whakaatu ana i te orokohanga mai o tō tātou nā kura. E ai ki a Kake Tafli, e āki nui ana kia oki atu ngā raukura mō Rangiātea ki te waka mākūkū i te whenua. Mō te hunga kua puta i tēnei kura, ā, kia hoki mai rātou hei raukura mō Rangiātea. Ā, ki te aha, ki te whakamākūkū i te whenua ki ō rātou pukumahi, ringa raupā, Ā, ahakoa kīhē kaiako mai, mātua mai, ā, haramai ki te tautoko i ngā working bees, ērā momo āhuatanga katoa, kia mōhio tonu ngā raukura, ngā whānau, kua puta i a tātou e tūwhera tonu ana ngā kuaha, ā, o te pārekereke o te tangata ki te, ki te marea. Ā, otirā te hunga o ēnei rā, ā, kia whakaū i ngā āhuatanga o te reo Māori, ā, oti noa i tō rātou tuakiritanga, ā, aho matuatanga, kia mōhio hoki rātou, ā, he whakatinana i te kōrero e kore au e ngaro he kākano i ruia mai Rangiātea. Ko ngā wawata a te tumuaki kia okioki atu ngā raukura o te kura ki tōna āuru mōwai, ki te tautāwī i te kaupapa kia pupuru ki te reo me te ū ki te aho matuatanga. Aroha Broughton Pue te reo o te uru. Karanga mai rā e te Kura Kaupapa Māori. Karanga mai rā koe e tautiaki nei ngā tamariki mokopuna, e manaaki ake nei i te reo kia tupu, i ngā tikanga kia ea, i te kawa kia ora. E māra kau ake ana ki te unga ue nei i a Tākuta Uirangi Waikere Puru mā. Rātou mā kua uri tuarā ki te pō. Oti anō kua uri tuarā mai ki tēnei ao kua nui atu ki te pō. Nā rātou i whakakaupapa, nā rātou i para te uarai kia tū ai ko tēnei o ngā tino kaupapa wāngai tangata. E māra ake ana oki ki te unga kei te toi tū tonu. Nā rātou i whakapau kaha, whakapau ngoi, i roto i ngā tau kia tū māia, kia tū mārangaranga ko te kaupapa nei. A au ake nei ka maara, ki te wā i nui ai te kura nei, i ngā tau Tīmata. E mahara ake ana ki te katoa, oti anō ki ngā raukura. Ki ngā raukura i uru ki te ware, i tomokia, i nōria te ware, ka tahi ka tupu, ka pua, ka rere ki te ao. Nō reira, e te piipiinga kakano mai Rangiātea, ko koe rā tērā, te kakano e kore nei e ngaro, te kakano Ka ora tonu, mō te āke, āke, āke noa. Tēnei ka mihi. Mai o te take me te tii o Taranaki maunga ka wāia rā ko Te Ara waka te tonga kia tae ake rā ki te pū a Aotearoa Whanganui. E kōrero ana ko te pūrongo te wai ake nei mō tētehi o āna uri mokopuna. Koia rā tērā ko Jess Jessica Berman. Tēnei o ngā mokopuna o Te Awa Tupua e wai nei i te iron Māori. Kua roa tēnei o ngā uri te āta waka pau i tōna katoa. Ki tēnei o ngā ara waiora, tēnei o ngā ara auora. Nō reira e Jess tēnā koe. Tēnā koe e au mārō nei tō kake, e aumāro nei tō piki i te ara o te ora, anei rā te pūrongo e āngai ana ki a koe. Me tūtaki mai ki tēnei waeine nō Te Awa Tupua, kua uru atu aia ki te kaupapa Iron Māori, i toko ake te whakaaro i te tau 2018.

I've met so many wonderful people. He pūtake tōna kia uru atu ki tēnei kaupapa, ko te auora te āngaitanga matua. I suppose with a triathlon and why I do Aya Māori is it's not really about the swim, the bike and the run, it's it's so much more. Um, I've had a lot go on in my life. I suppose the way I deal with it um, is by entering Aya Māori. I know um, You know there's some people that may drink or smoke or whatever like that but the way I deal with, have dealt with it um, it has been through entering I Māori. I a ia e whakangungu ana mō tēnei kaupapa, e nui ngā wheako me ngā akoranga kua akona e ia. So I was nervous the entire time. Um,

E tautoko ia ana a Jess e tōna whānau, tōna māmā, āna tama, me ōna kaimahi ki Marie McFarland Kindergarten ki Te Kaiauākupe. Well just sharing my story with my my tamariki and my whanau at at kindy am I a kaiako um.

picked up the slack dropping off at school while I go and train. Kei te whakaaweawetia ia e tōna kuia, ahakoa kua mate a ia, kei te rongo tonu a ia i tōna wairua. I was sharing um, with my boys about the first Aia Māori I did. Um, my cousin Abby and I were, would go down to the awa to, to practice our swim.

e mōiotia wānuitia ana ko Iron Māori. Iriwere Rerikura Te reo o te uru. Nō reira kei te uri mokopuna mai te kāhui maunga ki Tangaroa, tēnā koe. Tēnā koe koutou. Ko te ūnga e takai nei tēnei ara o te ora, e tū ana hei wetu kānapa, e tū ana hei tauira mō te katoa. Koia rā tērā ko koe, e whakangungu ana ia rā, ia rā. Ko koe anō tērā e ruku nei ki roto tonu i te wai Tūpuna o ō mātua, arā, Te Awa Tupua, o Wanganui, ki te wai i te ora. Ko āu mahi e tautokona ana e tō whānau taketake. Ko tō aronga ki tō kuia, ki a Josephine, arā, kia noti, ara ka tika tērā. Kia noho mai ko tō kuia, oti anō ko ō mātua hei pouara i a koe. Oti anō ko ō tamariki oki hai kai manaaki anō i a koe, i a koe e manaaki ake nei i a rātou. Nō reira i tutuki pai i a koe, i mātakitakina rā koe e te tini e te mano, oti nō koutou i uru atu rā ki te iron Māori. Nō reira kia tau ngā manaakitanga, kia piki te ora, te kaha, te māramatanga ki runga i a koe, ki runga i a koutou katoa. Pai mārire. Ā, ko Jessica Furman, e uri nō Whanganui, engari i uri hoki i puta mai ai i a Ngā Waiariki me Ngāti Apa. Nā runga i tērā kia tū peke atu ai au ki te riu o te rohe o Ngāti Apa i tēnei wā. E ā te kaupapa, oti anō ko te ākinakina, ko te auora anō, koia rā ko te kiora i, e tōna mana ki ora i tēnei, anei te pūrongo. Mō te wā tuatahi i whakatū i tētahi tonamana ki Orahi ki roto i Te Rangitīkei, i tū ki te poho o Tūāariki. Nā te uri tonu o ngā tiapa a Stephen Karehana te kaupapa i whakarite. Also part of my contract is a with Hioranga Poutama is um, the revitalisation of Ngā Taonga Tākaro. So we went into the kura this year um,

Lot of sports mixed into one. I whakakao mai te kaupapa nei i ngā kura e waru nō te rohe tonu o Te Rangitīkei, kura auraki mai, kura Māori mai anō hoki. Pai tērā ai te kite atu kaua ko ngā Māori anake e purei te kēmu nei, ā, ka taea e mātou te kite atu ā-tauiwi mā. me ngā tamāriki o Te Moana-nui-a-Kiwa e noho kotahi ai kei raro i te kaupapa kotahi, ana ko te kēmu nei. Ahakoa ko ngā, ko ngā hōia e porei ana te kēmu, ā, kua tau mai ēnā o ngā taonga ki runga i a mātou Aotearoa, nā mātou kē. Um, tēnei kēmu i tā, o, oh, kaua ko te kēmu, ko te taonga i tā kōhā atu ki iwi kē atu ki roto i a mātou o Aotearoa. Pērā anō ki ngā momo hākinakina ā-kapa mai, e whakatenatena ana te tākaro ki ō rahi I te hauora o te tinana me te hinengaro, ko te whakatakoto rautaki me te whakakakau he mea nui kia eke panuku, kia hinga ai te hoariri. The basis of it is there's one team that's in the um, in the middle that's trying to throw the ball at the tipu, um, and then and then part of that team is trying to protect the tipu. The other team, sorry, is protect the tipu, and then on the outside you have the remaining team members

grow on that foundation for years to come. What we want to see is um, these kids learn the skills now, so when they get to college, they already have those basic skills so they can carry on playing. That's the goal. Ko ta Karehana kōrero, ko te wawata ia, kia tū tēnei tonamana ia te tau, ia te tau. He whakawhanake tonu i te mahi ki ō rahi ki roto i ngā kura me ngā hapori maha o te rangi tīkei. Te mehemi te reo, o te uru. Kāti ake, tēnā koutou e, e tau ngā whakaāere, e ngā kai whakaāere i tēnei o ngā tōnamana, tēnei o ngā kēmu, tēnei ui uinga matua. E kitea ai te wanaungatanga, e kitea ai te maitai o ngā kura, te tākaro tai, te rapu tai i te auora, oti anō i te mauriora nā roto i te kiorai. Ko te kiorai oki tērā tētehi tākaro nō te ao koatu. Nā, kua ora anō mai i roto i tēnei reanga i a tātou. Nō reira mauriora ki a koutou katoa e tama mā e ine mā, ana i wāia ko te auora, i noho mai ai ko koutou ki te mahi ngā mahi, I rongo oki i te wairua o te koa. No reira anei ra a te kupu o te uru te wakamihi ake nei, te wakamihi ake nei. Mai o te roe o Ngati Apa Ngawairiki au ka u waka te tonga. Ka oia ra taku waka a te reo o te uru me te kupu o te uru. kia tau atu rā ki te riu o Ngāti Raukawa Te Au o te Tonga. Ka tūtaki pono atu ki tēnei o ngā pou toki tāngata o te ao Māori. Ko ia tērā ko Aorangi Watarangi Winiata. He tangata whakatupu i te reo, i ngā tikanga kia ora mai ai ōna iwi mā roto i ēnei taonga. Nō ngā tau i tū tekau, i tīmata ai e ia te kimi uara i kia ora ai ngā iwi a Ngāti Raukawa, a Ngāti Toa Rangatira me Te Āti Awa. Otirā anō nā runga i āna mahi pakanga nui kia ora mai ai tātou te iwi Māori i wererei ai tōna hā ki runga i te iwi. Anei te pūrongo waka manawa ki a Watarangi Winiata. Kua whakahōnoretia e te Poari Matua o ngā Iwi o te Motu i a Ahorangi Whatarangi Winiata mō ōna mahi huhua kua oti i a ia hei painga mā tana iwi, waihoki te ao Māori whānui. Kua roa ia e taunaki ana i te whakarauoratanga o te reo Māori me ngā tikanga Māori anō hoki, ā, e whakamānawa ana te tohu o te Whare Pūkenga i tana ōhākī. Nō ngā. He mana ne, o nga iwi tera ropu, tera kaunihera, no ratou te whakaaro ki te tuku i tetahi whakaaro, tetahi taonga ki to matou papa, ki to matou koroua i te rangi nei, i runga ano i te ahua o ana mahi i roto i nga tau. He mea i whakanui ana tona mahi ki waenganui i a tatou tona iwi. Matou ko, ko Raukawa, Ngati Raukawa, a, ko ona mokopuna te take. I te tau 1975, i whakapūmau ia i te Rautaki Reo Māori tuatahi, Te Rautaki o Whakatipuranga Rua Mano, hei whakarauora i te reo o roto i tana hapori. 50 tau ki muri, i tīmata tana whakatakoto i, i ana rautaki, i ana mahere. Ki roto tonu i te poho o te whare e tū nei. Ā, nā, ka tīmata i reira ngā mahi whakawhanake i ngā iwi o te takiwā nei, ā, e ora tonu mai ai tātou hei tēnei rautau. I ngā tau waru tekau me ngā tau iwa tekau, i tū tahi ia ki ētehi o ngā taniwha hikuroa o te ao Māori, hei kāwau māro mō te reo. Mai i reira, tū ai te Wānanga Māori tuatahi, Te Taura Whiri i te Reo Māori me ngā reo irirangi Māori anō hoki. Kāre kore ka mei, oh, kei te haere tonu ngā mahi, e, kāre anō i te tuki, ā, hoi anō, ā, ko tētahi o ngā tohu pea, ā, tēnei taone e kīia nei ko Ōtaki nei, e mea ana he taone, taone reo rua tēnei ināianei, ka rangona te reo Māori e putaputa mai nei i ngā waha o ngā tamariki, nē, nā, koina tētahi o ngā tino whāinga. o te whakatipuranga rua mano nei kia kia whakaraua rānō i te reo, hei reo ki te kāinga, hei reo ki te tiriti, hei reo ki ngā whare katoa, ā, kia māhorahora tonu. Ko Rongonuia i te katoa i wāna mahi, i wāna mahi i tū ai i roto i te hī ika, i roto i te mātauranga, i roto i ngā mahi katoa pā ana ki te iwi Māori. I reira ia, e heke ana te werawera, iaianei na, ko kite nga hua. Ka whakamānawatia te tohu o te whare pukenga i ngā tātāriki e pau te kaha ana kia whakakipakipa i te oranga o ngā whānau ki Aotearoa, rātou te hunga e whakatīnana ana i ngā mātāpono o te ohu. Tika ana anō tātou kia whakanui tātou i a tātou anō. Ehara mā tētahi kē atu, ka mutu, mahara tonu ana ki wāna kōrero. Ora kau kē te kūmara e kī ana i tōna reka, engari kei te motu katoa e kī ana i tōna reka. Hei tā Paka kē Winiata, ko te whainga ināianei kia koke tonu i te ōhākī o tona pāpā. Kia whāia tonu ko te. Ko ērā mātāpono e whā, ko te tangata tō tātou oranga, ko te marae tō tātou tino kāinga, ko te reo tētahi taonga tuku iho, me manaaki, me whakatupu, ā, me mau tonu hoki ki te mana motuhake. Kāre he mutunga pea o ērā Nō ērā whāinga. He taonga ka haea e ngā mema katoa o te ohu ki te tātāriki kua whakapito ngoi e ora ai ngā whānau, hapū me ngā iwi o te motu. Regan Parānihi, Te Reo o Te Uru. Ka tinā kei taku haupuki kōtuku tēnā koe. Tēnā koe e Wata e koro. Tēnā koe i ngā kaupapa huhua i roto i ngā tau, nō roto i ngā tau, i āpaitūtia e koe. Ko te reo irirangi Māori tērā, ko te wāanga tonu ki te reo tērā, ko tō wānanga te wānanga o Raukawa tērā, oti anō ngā kaupapa maha. Waratō i ngā tau, ana kua ipa ake nei, ko koe i roto, ko koe i manaaki, ko koe hoki i apai. Ko tō ngākau nui ki tō iwi, ki tō whānau, oti anō koia tērā. Nō reira ka tika kia whakamanawatia koe e ngā mana o te motu. kia tau atu rā ko te korowai aroa o te motu ki runga i a koe. Nō reira ka tau tonu ngā manaakitanga ki runga i a koe e Koroe Watarangi, ko tō whānau i roto i tēnei wā, ko koe hoki tētehi o ngā tino puna manaaki taketake ake nei i te ao Māori. Nō reira e te iwi koera ko ngā pūrongo e wā kua puta ake nei ana i te reo o te uru i tēnei wiki. Koutou ngā kaituku kōrero mai, mauri ora ki a koutou. Ki a tātou katoa e taunaki nei e tautoko ake nei i ēnei ngā pūrongo, karanga mai. Nā runga i tērā, koia tēnei ko Ngā Reo Irirangi a Te Korimako o Taranaki, Te Reo Irirangi o Wanganui, Te Reo Irirangi o Rangitāne, te mihi ka wake nei ki a koutou, me te tuku mihi anō ki te māngai pao e rau manaaki nei i tēnei kaupapa kia otioti, kia rere kia rere, kia toitū tonu. Nō reira, kia tau ngā manaakitanga o te wā i unauna ki runga i a tātou katoa, Pai Mārire.